שלום עליכם אייך אלעמען, און א דאנק פארן קומען. איך בין זייער צופרידן אז מיר האבן אפשר כמעט א מנין. איך ווייס נישט אויב צו מיר קענען אנהייבן איז גוט. זייט מיר מוחל אז דאס קומט פאר בעת די עקזאמענס, בעת די וואקאציעס, איך ווייס נישט.

צוואַנציק יאר צוריק, דעמאלט, איך שעם זיך צו זאגן, האב איך קיין איין זאץ פון אידיש נישט געקענט רעדן, ווייל דאס איז ביי מיר א באבי לשון אדער א זיידע באבע לשון, נישט די מאמע לשון איז געווען ענגליש, א ניו יארקיש אידיש ענגליש, אבער פארשטייט זיך נישט אידיש, און איך האב זיך געלערנט אידיש נאכדעם, נאר נאכדעם אנהייבנדיג אין כינע, און דאס איז א גאנצע מעשה פאר אן אנדערע צייט, אבער אביסל וועגן זיך אליין, איך בין געווארן א לינגוויסט נאר נאכדעם ווי איך האב זיך גראדואירט פון סטענפארד, און אריינגעמישט אין

צווייג אדער משפחה פון שפראכען, די טיבעטא-בורמען לענגווידזש פעמילי אדער טרענס-הימאלעיען לענגווידזש פעמילי, און דאס איז נאר פון דעם וואס איך האב אנגעהויבן צו טראכטן וועגן זיך אליין און די מאמע לשון פון מיין משפחה, און נו. זיך אריינגעמישט אין די יידישיסטישע קרייזען אין ניו יארק, געארבעט אביסל ביים פאלקסבינע טעאטער, נישט ווי אן אקטיאר אבער אין ביורא מיט די מיטגלידער נאר צו כאפן א שמועס מיט יידיש רעדער, און נאכדעם אביסל געארבעט ביים פארווערטס ווי א קארעספאנדענט דאכט זיך פון מעקאנג דעלטע ווען איך האב ממש געלעבט אין כינע האב איך געמאכט א טוץ פילמען מיטן טיטל דער ניו יארקער איד אין כינע, קורצע פילמען אויף יוטוב, איך קען נישט רעקאמענדירן אז איר זאלט זיי זען, אבער דאס איז געווען עפעס קאמיש אין דער צייט ווייל דער רעדאקטאר באריס סאנדלער האט מיר געפאדערט אז מען זאל מאכן עפעס שפאגל ניי אויף אידיש וועגן פארשידענע זאכן וואס האבן נישט קיין סאך צו טון מיט אידיש אבער מיט שפראכן און מיט מינדערהייט שפראכן אין כינע און מיט די וואס איך האב געטון.

שעדאוס אן די האדסאן וואס איז מיר זייער וואס איך האב זייער ליב. אבער די רעד גייט דער צו וועגן אידישע לשונות ביים איסט ריווער און אין ניו יארק בכלל און איבער דער גארער וועלט, איסט ריווער זיי מוחל שלום אש ווייל איך האב אנגענומען דער טיטל פון באשעוויסן. איך האב בדעה צו רעדן אומפארמעל נישט מער ווי א שעה אפשר קורצער. קירצער גיב איך א ווארט אז נישט מער, און נאכדעם זאל בלייבן צייט פאר וויפיל פראגעס, שאלות, קשיות איר ווילט, און נישט נאר וועל איך רעדן אבער אויך באווייזען אפאר זאכען מען זאל הערן די שפראכען וואס מען פארשט. די טעמע איז צו ברייט אים צו באהאנדלען ווי געהעריג אין א שעה, מען דארף נאר גייען פון אויבן אויפמאכן אן אריינפיר און מוחל זיין פון מיין אמעראצעס און פון דער שוואכקייט פון מיין אידיש און פון מיין קענטעניש בכלל. די שטאט ניו יארק, אריינגערעכנט די פארשטעט, איז באפעלקערט פון איבער צוויי מיליאן אידן און איז א מיקרא

צומאל רעדן אידישע לשונות, דאס איז א טעמע פאר זיך. און מען קען זאגן אויך אז לינגוויסטישע וואריאבלן קענען אלע מענטשן באנוצען צו באווייזען אז זיי האבן עפעס א שייכות צו אן אידענטיטעט, און דאס איז זייער קאמפליצירט, אבער מען קען זאגן למשל אז ניו יארקיש אדער ניו יארקישע וואריאבלן זענען אויך, האבן אויך א שייכות צו אידישקייט אדער צו אידיש, און זיי קענען זיך אריינמישן אין אלערלע קאנטעקסטן. קיינער ווייסט נישט וויפיל שפראכן רעדן מענטשן אויף דער גארער וועלט, פון איין זייט, אפילו די לינגוויסטן זענען נאך נישט מסכים וואס הייסט א שפראך און וואס א דיאלעקט, נישט געקוקט אויפן אפאריזם, א שפראך איז א דיאלעקט מיט אן ארמעי און א פלאט, געמאכט פון, בארימט געמאכט פון מעקס וויינרייך, אבער גערעדט פון אן אנאנימער בראנקסער שול לערער. אפשר ס'איז געווען שיקל פישמאן, מ'ווייסט נישט פונקטליך וועגן דעם, אבער דאס איז איצט א געווענטליכע זאך וואס מ'רעדט אלעמאל אין לינגוויסטישע קרייזן, סאציאלינגוויסטן אלע רעפעטירן די אפאריזם. נו, פון דער אנדערער זייט בלייבן מיר נאך אין אמאראצעס פארשטיין כמעט גארנישט וועגן א העלפט פון דער וועלטס לשונות, און די וואס מיר קענען זען אויף דער מאפע זענען די וואס. די וואס זענען אין סכנה פון אונטערגייען, די פארשידענע קאלירן, אבער דאס הייסט אז מען האט עטליכע האט ספאטס, דאס הייסט ערטער פון דער וועלט וואס זענען צענטער פון שפראכן. און וואס איז מער דער לעצטער רעדנער פון א שפראך, ווען דער לעצטער רעדנער פון א שפראך איז געשטארבן דורכשניטליך אדער יעדע צוויי וואכן אדער יעדע צוויי יעדע דריי מאנאטן, מען ווייסט נישט פונקטליך, מען האט פארשידענע סטאטיסטיקן לויט צוויי שרעקליכע סטאטיסטיקעס, אבער היינט צו טאג איז די די די בעסטע קאנסערוועטיווע אפשאצונג דערפון איז פון עטנאלאג דאס איז א דאטאבעס פון פון מיסיאנערן און זיי זאגן אז מיר האבן אויף דער גארער וועלט זיבן טויזנט איין הונדערט אַכט און זעכציק לשונות.

א אזעלכע לינגוויסטישע האט ספאטס. אבער אזא שאצונג איז בלי ספק אן אומפרעציזע און אומבאשטימטע סברה, וואס קען נאר אביסל אפשפיגלען דער וואונדערליכער פארשידנקייט פון מענטשליכע שפראכן. און ס'קומט א פאראדאקס, אז הגם שפראכן יאר איין יאר אויס גייען אונטער, שטעט ווי ניו יארק, אדער ווי לאס אנדזשעלעס ווי סאן פראנסיסקא האבן וואס מער שפראכען ווייל די לעצטע רעדנער שטראמען קיין שטעט מאסענווייז דאס הייסט אימיגראציע אורבעניזאציע אזוי ארום מיט אין ערך פֿופֿצן יאר צוריק האט מען געגרינדעט עלא דאס הייסט דער אליאנץ פון שפראכען אין סאקונע אין ניו יארק און מיר בלייבן איצט די איין און איינציגע ארגאניזאציע אויף דער וועלט, אויף וויפיל מיר ווייסן, געווידמעט די שפראך פארשידנארטיקייט פון שטעט, דאס הייסט Urban Linguistic Diversity, און דער אידישע לשונות פראיעקט באשטייט א וויכטיגער טייל פון אונזער ארבעט, הגם קיין סאך געלטער זענען ניטא, מיר באמיען זיך צו פארשן און צו צו געבן עצה דעם ברייטערן עולם וועגן שפראכן און מינדערהייט שפראכן און שפראכן וואס זענען אין סכנה פון אונטערגייען, און מיטארבעטן מיט קהילות פון איבער דער גארער וועלט וואס

כמעט גארנישט, א שפראך געשיכטע פון א שטאט, דאס איז עפעס וואס איך וויל זעהן, וואס איך וויל לערנען פאר אנדערע שטעט, כ'האב נארוואס געהערט אז פון פאריזש איז ארויס איין בוך פון אזא מין אויף פראנצויזיש, א שפראך געשיכטע פון פאריז, אבער קיין אנדערע מיר איז נישט באקאנט.

אריינגערעכנט אונזער טייערער פריינט פון פארווערטס, באריס סאנדלער, ווער שרייבט, א שרייבער, א קולטור טוער, א מוזיקער פון פארווערטס, און ענליכע פארטרעטן, מלך פון אירווין, א קוכער און פאעט פון נאוואט,

צווישן די יונגסטע רעדנער פון סעקעי, א שפראך פון נעפאל, איבראהימע פון גיני אין אפריקע, ווער לערנט א נייער אלף בית פון דאנען פאר זיין שפראך וואס הייסט אנקאו, וואס איז איצט מער און מער פארשפרייט אין מערב אפריקע, און קארען, דער ערשטער לערער פון לענאפי, דער היים לשון פון ניו יארק וואס הייסט לענאפע האוקינג, דאס איז די נאמען פון ניו יארק אויף לענאפע, ווער האט די שפראך צוריק געבראכט פון קאנאדע קיין ניו יארק מיט א קלאס אין אונזער ביורא אין מענהעטן איידער זי איז נפטר געווארן מיט אפאר יאר צוריק. נו, אט א בילד פון מיין פארש ארבעט מיט סעקי, מיט ראסמינא דארטן, און ביקאס אויך א מיטארבעטער פון דעם, מיט א רעדנער, און דאס איז געווען אין נעפאל, אבער דעם אמת געזאגט איז די ארבעט צווישן נעפאל און ניו יארק, אין די צוויי ערטער האבן מיר געמאכט רעקארדירונגען און אסאך אנדערע מאטיריאלן, איז א קשיא ווי אזוי אפצוהיטן א שפראך, וואס מיינט עס, וואזשע טוט מען ווי א דאקומענטאציע לינגוויסט טאג טעגליך גערעדט, קודם כל אויף א פארשפרייטער שפראך ווייל קיין אנדער וועג איז ניט דא, איז די ארבעט א פאמעליכע און א גרונטיגע, ווארף זיך אריין אין דער שפראך,

אין א ווערטערבוך, א קארפוס פון אודיאו און ווידעאו רעקארדירונגען און פארשידענע אנדערע מאטעריאלען מיט וואס צו דערציילען וועגען געשיכטע, קולטור, סביבה און אזוי ווייטער. ביי יעדער טריט האב איך געדארפט די מיטהעלף פון ארטיגע מענטשען פון אלע טיפן. נו, פארוואס זאל מען פארשן און ארבעטן לטובת קליינע מינדערהייט שפראכן בכלל, לשונות וואס גייען אונטער, דאס הייסט די מאמע לשונות פון אנדערע, ווען אסאך אידישע לשונות גייען אונטער דערצו?

און דער רעזולטאט איז ממש נישט צו פארגלייכן, דורות וואס זענען געווארן וויסנשאפטלער און געלערנטער אנשטאט רבנים, און די נייע וועלטליכע גאונים האבן געגרינדעט אדער אריינגעגאנגען אין געביטן פון א גלאבאל

ס'איז ריכטיג אז אן אויסלענדישער לינגוויסט קען נישט ניסים ונפלאות מאכן. אבער אמאל איז געווען די דאקומענטאציע און באשיצונג פון קליינע שפראך אין בראש מיט אידן, אסאך פון זיי אידיש-רעדנדיקע, נאך דער דייטשער איד פראנץ באאס, א גרינדער פון פעלד אין אמעריקע פון אנטראפאלאגיע, פון לינגוויסטיק, זענען געקומען עדווארד סאפיר, און אויך דזשין וועלטפיש, דאס איז א טראגעדיע פאר זיך די מעשה פון דזשין וועלטפיש, איז געווען ממש א צענטער אין קאלאמביע און בארנארד מיט א הונדערט יאר צוריק, איז איצט כמעט אינגאנצען פארשוואונדען, אבער איז אן ענליכע טראדיציע אויך אין רוסלאנד מיט די אזויגערופענע נאראדניקעס, לינגוויסטן ווי טאן באגראז, שטערנבערג, און אזוי ווייטער, און דערצו אין אמעריקע שיקל פישמאן און אנדערע זענען זייער וויכטיג פאר די שפראך אקטיוויסטן איצט אזעלכע שטיין אין דער ערשטער ריי, איז און די וואס זענען זענען געווען אין רוסלאנד איז א גאנצע מעשה ווייל זיי זיי האבן געפארשט שפראכן אין סיביר ווען זיי אליין זענען געווען אין תפיסה און איז איז איז זייער אינטערעסאנט. עס לייגט זיך אויף אין שכל אז א אידישיסט זאל באטראכטן און באשטיצען די קליינע לשונות אין סכנה וועמענס מצב ווערט ערגער און ערגער און אזאן ארבעט דערמאנט אונז מיר זענען צופעליג אז פריערדיגע אידישיסטן האבן שוין אנטוויקלט אזוי פיל מכשירים אפצוהיטן אונזער מאבעלנאשן, אינסטיטוציעס, ביכער, זשורנאלן, אפילו פילמען און וועבזייטלעך אזוי באלאגערט איצט ווי זיי זאלן נישט זיין אין אנדערע פאלן אין אנדערע לשונות האט מען כמעט אינגאנצן נישט נאר אפשר למשל פינף פראצענט פון די לשונות איבער דער גארער וועלט זענען האבן וועבזייטלעך אדער זענען אנליין.

בארימט ווי א שטאט פון אידיש מיט אלע פיטשעווקעס, נעמט ניו יארק אריין דערצו ממושות'דיגע שפורן פון לאדינא, אמאל א שפראך פון טויזענטער ניו יארקער און איצט אין גאנג פון אויפלעבן, און אויך פון א היפש ביסל אנדערע אומבאקאנטע שפראכן מיט ווארצלען אין די אלערליי אומשטענדן פון אידיש גלות, דער עיקר אין ברוקלין, אין קווינס,

מיר האבן געהאט אין די געשיכטע פון שטאט כוואליעס פון פארשידענע עדות און גרופעס, פון סאמע אנהייב, מען קען זאגן אז מיט אין ערך פיר הונדערט יאר צוריק זענען אידן געקומען פון בראזיל, אבער זיי זענען געווען אין תוך אריין פארטוגעזיש רעדנער ווייל זיי זענען געוואוינט פארטוגעזישע אידן, דאס איז געווען די ערשטע קהילה פון אידן אין אין אמעריקע, אין יא אין צפון אמעריקע, און זיי האבן, מיר ווייסן נישט פונקטליך וואס זיי האבן גערעדט, איז געווען אפשר א מין אידיש פארטוגעזיש, אדער א פארטוגעזיש מיט אידישע איינפלוסן, דזשודעא פארטשוגיז מ'קען זאגן אפשר, נאך דעם כוואליעס וואס האבן גערעדט אפשר מערב יידיש אדער ביסלעכווייז מערב יידיש, אלסעישן יידיש דערצו אפשר אביסל, מיר האבן נאר שפורן און עטליכע פרטים וועגן דעם, און ס'איז וויכטיג צו אנערקענען אז אין לאוער איסט סייד איז נישט געווען נאר יידיש, רעדנער, און די וואס האבן גערעדט לאדינא זענען האבן געלעבט זייער נאענט צו די אידיש רעדנער, און אויך זענען געווען דזשודעא אראביש רעדנער און אויך קראים פון קרים וואס האבן גערעדט קרימטשאק, מיר האבן נאר עטליכע פרטים וועגן דעם אבער דאס איז

קען זאגן אסאך וועגן דעם אבער עס איז בעסער צו הערן די שפראכן אפאר פון די שפראכן און דאס איז א רשימה וואס איז אפשר קלארער און מען האט געמאכט שווארץ די וואס מיר פארשן איצט אין ניו יארק אויף וויפיל מיר קענען ס'איז נישט אזוי כדאי מיר זאלן פארשן אידיש, ווייל אידיש לעבט, אידיש וואקסט, דער עיקר אין ניו יארק, און מ'האבן אסאך מענטשן וואס פארשן אידיש, און אויך אנדערע, אבער ס'איז וויכטיג אז מיר זאלן פארשן די אנדערע אידישע לשונות, און מיר האבן א געלעגנהייט איצט אין ניו יארק דאס צו טון, און

ארבעטן בשותפות אין פארשידענע ערטער. אט איז א מאפע וואס באווייז אז דאס איז עס. עס מאכט נישט אויס וואו אידן האבן געלעבט, זיי האבן אנטוויקלט פארשידענע. דיאלעקטן, רעפערטוארן, שפראכן, מער ווי צוואַנציק, מער ווי דרייסיג, מען קען נישט זאגן פונקטליך וויפיל אדער ווי ווייט זיי זענען פון די קא-טעריטאריעל שפראכן, דאס איז א טעמע פאר זיך, אבער מען האט

כמעט פארפאלן. אוואדע העברעיש און אראמעיש האט מען אנגעהאלטן ווי געבילדעטע הייליגע שפראכן פאר דאווענען און לערנען, אבער טאג טעגליך האט מען גערעדט און אנטוויקלט וואריאנטן פון די ארטיגע נישט אידישע שפראכן. אונז איז באקאנט דער משל פון אידיש אוואדע, אה, אמאל גערעדט פון ווארשע ביז לאס אנדזשעלעס, פון מעלבורן ביז בוענאס איירעס, מיט איבער עלף צוועלף מיליאן רעדנער אין דער הייך, אה, אבער אה, אידיש איז, איז, איז, איז, איז נישט, אה, זיי אלע זענען נישט אזוי ענליך צו אידיש, זיי האבן זייער אייגענע מעשה'לעך, זייער אייגענע סיסטעמען, און אסאך פון זיי, יא, מען ווייסט כמעט גארנישט וועגן זיי. אויך עפעס אין Jewish Languages dot org וואס איז כדאי צו קוקן אויף דעם, א מאפע מיט רעקורסען אריינגערעכנט די וואס מיר האבן געמאכט און די אנדערע פראיעקטן, ווי א מאפע יא, יעדער מצב ביי יעדן איז געווען אביסל אנדערש, און יא, דער כאראקטעריסטיק פון אידיש זאל מען נישט אלעמאל זוכן ביי אנדערע אידישע לשונות. ווען די רעדנער זענען ארויסגעשטופט פון דייטשישי לענדער, די רעדנער פון אידיש, קיין סלאווישע,

נישט אלץ אין דעם, און וואס מיינט אונזערע אדער אידישע אין א געוויסן קאנטעקסט איז נישט אומבאדינגט מיט דזשודעא אראביש, און די שפראכן פון פערסישע אידן למשל איז אפט מאל א מין ארכעאיזם א סימן פון אידישקייט ווייל אידן האבן נישט אזוי גיך אדאפטירט די נייע שטראמען פון בעדואין אראביש למשל, אדער די הויפטשטאט דיאלעקט פון טעהראן ביי די פערסישע אידן איז נישט אזוי גיך אדאפטירט ווי ביי די מוסולמענער. דאס איז אויך א וויכטיגע וועבזייטלעך פון מדינת ישראל, מאדער טאנג, מיט אסאך רעקארדירונגען געמאכט געווארן

די טעאריע וועגן אידישע לשונות קען מען לערנען אין ארטיקלען פון סערע בן נור, אמאל דא אין סטענפארד, אדער פון בענדזשאמין הערי ווער האט געשריבן וועגן רעליגיאו לעקטס, דאס איז אן אינטערעסאנטע טעמע, און דאס איז נישט נאר מיט אידישע לשונות, מען קען זאגן אויך אז

צו זוכן רעליגיאו-לעקטאו וואריאבלען, און מען האט פארשידענע רשימות פון די כאראקטעריסטיקן פון אידישע לשונות, איז נישט וויכטיג אז מיר אלע זאלן מסכים זיין וועגן זיי, אבער מען קען זוכן פאר די עלעמענטן אין פארשידענע

רובריק וואס איז פארשפרייט צווישן לינגוויסטן וואס ארבעטן מיט דעם, ס'איז אויף א באזע פון שיקל פישמאן'ס ארבעט וועגן שפראכן אין סכנה, און ס'איז אפשר כדאי צו פארגלייכן אביסל די מצב אויף וויפיל מיר ווייסן פון פארשידענע אידישע לשונות מיט די

שפראך דאקומענטאציע, למשל ניקלאס היממען וואס איז עמיצער א גרינדער פונעם פעלד, אז מען דארף דאקומענטירן אין א מאדערנער מעטאד מיט דאטע, מיט טעכנאלאגיע און אזוי ווייטער. ארבעטן בשותפות מיט דער קהילה, מיט די רעדע, די באאזיען טרילאדזשי אדער טרייעד, דאס הייסט א ווערטער בוך, א גראמאטיק, א בוק פון גראמאטיק און א קארפוס, דאס איז אלס ער זייער וויכטיג, און דאס איז נאר אן אנהייב אין פארשטיין וואס איז א שפראך, וואס באשטייט פון א שפראך, און זייט מוחל אז דאס איז, ס'איז עפעס, ס'איז עפעס ניי פאר מיר צו רעדן וועגן אזעלכע טעמעס, דאס איז נישט נאר רעדן וועגן אידיש, שלום עליכם און אזוי ווייטער, באט רעדן וועגן אנדערע זאכן וואס האבן א שייכות צו אידיש, אידישע לשונות, אבער האבן

א וואס האט געפארשט דזשודעאו גרוזיניש, Judeo Georgian, אין גרוזיע, אויך אין אין ישראל וואס רוב גרוזינישע אידן וואוינען און שאפן היינט צו טאג, און אויך אין קווינס וואו ס'איז פאראן די איינציגע קהילה אין אמעריקע פון גרוזינישע אידן, האב איך באזוכט מיט א יאר צוריק א.

למשל א ברוקלינער אקסענט קען זיין א טייל פון אידיש ענגליש אדער א סימן פון אידישקייט אין אמעריקע, נישט געקוקט אויפן ארט וואו דער רעדנער זאלן לעבן איצט, קען זיין אין ישראל קען זיין אין טבליסי. דער קאווקאז בכלל איז א וואונדערלאנד פון שפראכן, און טביליסי, די הויפט שטאט איצט פון גרוזיע נאך קוטייסי, קוטייסי איז אמאל געווארן, טביליסי איז דערנאך געווארן אן אייגנארטיגע

לשון דידן, דאס הייסט נעא-אראמעיש פון די אזויגערופענע לחלוחים פון איראן וואס האבן זיך באזעצט דארטן, האבן זיך געראטעוועט פון פאגראמען און אנדערע זאכן, און איראן מיט א הונדערט יאר צוריק האבן זיך באזעצט אין טביליסי, און דערצו אידיש רעדנדיגע אשכנזים וואס זענען געקומען פון תחום המושב און אפילו געגרינדעט א אידיש טעאטער און אנדערע אינסטיטוציעס אין טביליסי. רוסיש איז אוודאי געווארן א וויכטיגע לינגווא פראנקא, אבער די פיר גרופעס וואס איך האב דערמאנט האבן געוואוינט ווי שכנים אין דער זעלבער אידישער קווארטאל געגנט פון טביליסי און צומאל זיך געלערנט די שפראכן פון איינעם פון אנדערן. און דער גייסט פון טביליסי וועל איך זאגן בלי ספק בליט נאך אין דער היינטיגער קווינס, ארום פארעסט הילס און לאנג איילענד, גרעיט נעק. אזוי ווי אין טביליסי מיט א הונדערט יאר צוריק, קען מען איצט געפינען ווי שכנים אידן פון איראן און איראק, וואס געדענקען נאך די לאקאלע וואריאנטן פון נעא-אראמעיש, וואוינענדיג זייער נאענט צו

און ס'קען זיין א חידוש ביי אסאך אידן וואס מען נישט נאר שטודירן און לערנען תרגום לשון, אבער ביי די דאזיגע לחלוחים פון איראן און איראק רעדט מען נאך טיפן פון נעא-ארעמעיש, וואס האבן איבערגעלעבט די אלע דרוקן פון פערסיש אין איראן און פון אראביש אין איראק, אבער אין אזעלכע שטעטלעך ווי אורמיה, זאכא, בידזשאר און סאנאנדאדזש זענען א היפש ביסל אזויגערופענע קורדישע אידן, יא, ממשיך געווען בעל פה מיט פארשידענע וואריאנטן פון אראמעיש. און די לעצטע פון זיי זענען אנטלאפן פון דאנען נאר מיט פערציג-פופציג יאר צוריק, און אזוי ווי עטליכע איצט וואס וואוינען אין ניו יארק געדענקען נאך די שפראך, אזוי ווי אין בילד, ס'רוב מענטשן שטאמיגע פון אורמיה וואס האבן געפראוועט א טאג פון לישן די דאן. א דעי אוו ניו אראמעיק מיט אפאר יאר צוריק אין ניו יארק, און מען קען אויך זוכען אין לאס אנדזשעלעס און אפשר דערצו אין אלמאטי אין קאזאקסטאן וואו עטליכע פון די דעפארטירטע פון טביליסי בלייבן ביזן היינטיגן טאג, כ'האב נאכנישט געהאט א געלעגנהייט צו פארן קיין אלמאטי אבער איך שטעל זיך פאר דארטן אינטערעסאנטע שפורן פון נעא-אראמעיש און אנדערע אידישע שפראכן, און דאס איז נאך א ביישפיל פון א אינטערעסאנטע צענטער פון אידישע לשונות אזוי ווי טביליסי איז געווען, אזוי ווי איז געווען אין א געוויסן זין קיירא מיט א הונדערט יאר צוריק, וואו אידיש רעדער, לאדינא רעדער, און דזשודעא-אראביש רעדנער, און אויך קארעאים זענען געווען אינעם זעלבן ארט.

פונקט אזוי אין סכנה פון אונטערגיין און פארשווינדען זענען די שפראכען אדער דיאלעקטן אדער רעפערטוארען פון צענטראל פלאטאו אין איראן, אזעלכע אור אלטע שטעט ווי קאשאן, יעזד, קערמאנשאה', איספאהאן, וואו מען האט גערעדט דזשודעא-מידיען לשונות. און אט איז א רעקארדירונג פון יאקאב טאבארי אין גרעיט נעק אין לאנג איילענד, ווער האט געשריבן א מעשה'לע פון זיין זיכרון וועגן מולא נאסרעדין וואס איז געווען זייער א בארימטער העלד פון באלקאן ביז כינע אמאל, ביי מוסולמענער, ביי אידן אויך, דאס איז געווען א טריקסטער, א מענטש וואס אלע האבן

די פערסישע לשונות, און דאס איז נישט אזוי פארשטענדליך צו די וואס זענען אין טעהראן, און מענטשן אין אזעלכע שטעט ווי קאשאן, יעזד, קערמאנשאא און סענטראל פלעטאו, די מוסולמענער האבן זיך געביטן די שפראך ווען טעהראן איז געווארן די הויפטשטאט, זיי האבן געהאט אן איינפלוס פון דעם, ווייל די מינדערהייטן, די רעליגיעזע מינדערהייטן ווי די אידן און אויך די קריסטן, זיי האבן, זיי זענען ממשיך מיט די ארטיגע דיאלעקטן, און אזוי ארום איז עס געווארן א סימן פון אידישקייט צו רעדן מער ווי א סענטראל פלעטאו אריגינעלע דיאלעקט. דאס הייסט אז די סימן פון אידישקייט איז נישט נאר געווען עטליכע לשון קודש'דיגע ווערטער אדער זאכן וואס האבן צו טון מיטן אידישן לעבן, אבער דערצו די אור אלטע וואריאבלען פון סענטראל פלעטאו, און מען קען דאס זוכן אויף אינטערנעץ אבער מיר האבן נישט קיין סאך צייט, אבער אט איז א. אה, אט איז א קוק אויף. אה. יא, דאס איז ווי אזוי מיר האבן עס אנגעשריבן. און דאס איז זייער א קאמיש מעשה מיט, מיר האבן עס אנגעשריבן מיט מיט עפעס אן אויסלייג, ווייל די די ס'רוב אידישע לשונות זענען געווען בעל פה, אוראלישע, מ'דארף געפינען

טויזענטע מענטשן וואס וואוינען ווי שכנים אין ברוקלין. ביי לאנדאן איז די שפראך אויך באקאנט ווי דזשודעאו טאט, א נאמען וואס שפיגלט אפ א שייכות צו דער שפראך טאט, אדער מוסלעם טאט, מוסולמענישע טאט, גערעדט פון אן ארטיגע גרופע פון מוסולמענער. דאס איז א צווייג פון די פערסישע אידן, אבער זייער ווייט פון פערסיש פון איראן אדער טעהראן, דאס איז אין אזערבייזשאן און אויך אין דאגעסטאן, מען האט פארשידענע דיאלעקטן, עס ווענדט זיך צו דאס איז אין קובא אין אזערבייזשאן אדער אין מאהאטשקאלא אין דאגעסטאן, אפשר פיר דיאלעקטן, די דיאלעקטאלאגיע פון דעם איז נישט אזוי קלאר איצט, און ס'איז שווער צו געפינען גוטע רעדנער פון די פארשידענע דיאלעקטן. און יא, די שפראך איז, און מוסלעם טאט איז אפשר אין אן ערגער מצב ווי דזשודעא טאט, וואס איז אינטערעסאנט. נו, איז יא אסאך וואס מ'דארף

און יא, וואריאבלען, לינגוויסטישע וואריאבלען וואס וואס האבן געהאט זייער אייגענע אנטוויקלונג. און דאס איז אויך א קורצער דערמאנונג אז מען זאל זאגן אויך, און דאס איז א טעמע פאר זיך, וועגן די פארשידענע

היברו איז אביסל אנדערש, איך, דאס איז לכה דודי, איך רעד נישט וועגן די מאדערנע עברית, איך רעד וועגן די שפראך פון דאווענען, פון לערנען, פון זינגען.

איצט וואס איז געווען, וואס זענען געווען די די די אידישע אספעקטן פון שפראך, אבער זיי זענען יא געהאט אזעלכע זאכן. נו, מיר קומען שוין צום סוף, לאדינאו אין קווינס, דאס איז א בילד פון עפעס אן אויפלעב פון אויפלעבונג פון פון לאדינאו, זייער אינטערעסאנט, מ'האט געמאכט צווישן די מאפעס בילדער וואס וואס שפיגלען אפ

ייִדישע געגנטן, איז געווען לאַדינאָ-רעדנדיקע געגנטן נאָענט צו די ייִדיש-רעדנדיקע, אָדער נאָענט צו די, די, וואָס זענען קרימטשאַק-רעדנדיקע. ס'איז געווען זייער קאָמפּליצירט, ווי אַזוי זיי האָבן זיך באַציִען איינעם דעם אַנדערן. לינגוויסטישע זאַכן וועגן לאַדינאָ, פֿאָנאָלאָגיע, דאָס איז אַ טעמע פֿאַר זיך, מע קען רעדן וועגן דעם. און מ'דארף אפאר ווערטער ביים סוף וועגן בוכארי ווייל דאס איז זייער א לעבעדיגער שפראך, מיר האבן געמאכט רעקארדירונגען מיט אזעלכע מענטשן ווי ר' ברוך באבייעוו, זייער אינטערעסאנט צו הערן ווי אזוי א רב א מישט אריין ווערטער פון פארשידענע שפראכן ווייל די מולטילינגואליזם פון אידישע קהילות איז אויך זייער וויכטיג צו דערמאנען און די בוכארישע זענען זייער אן אינטערעסאנטע ביישפיל ווייל זיי רעדן רוסיש מער און מער אוודאי ענגליש עברית דערצו דאס איז

א שמחה ביי בוכארישע אידן אין ניו יארק, א זשורנאל, אויף רוסיש פארשטייט זיך, איצט אבער וועגן טעאטער וואס זיי זיי האבן, זיי רעדן עפעס א געמיש פון שפראכן אין טעאטער, און ס'איז זייער אינטערעסאנט וואס קומט פאר איצט, און דא אויף ענגליש אפאר פרטים וועגן דעם, וויפיל זיי זענען, מען ווייסט נישט אסאך וועגן דעם אבער זיי האבן געמאכט עטליכע קליינע פארש ארבעטן וועגן די זאכן. שש מקום, די מוזיק פון בוכארישע אידן איז א טעמע פאר זיך, מיט מייסטער ווי איליאס מאלייעוו ווער איז נפטר געווארן אין קווינס מיט עטליכע יאר צוריק. נו, איז לאמיר קומען צום סוף, אזוי ארום לאמיר האבן גענוג צייט ארום צו רעדן אויף וויפיל וואסערע טעמעס איר ווילט. נאכאמאל א שיינעם דאנק פארן קומען און פארן צוהערן, און זייט מוחל פאר די אלע יא. א שיינעם דאנק.